Carots. Dyma un o'r geiriau mwyaf amrywiol sydd gennym ni yn yr aeth Gymraeg. Dwi am ddyfynnu dipyn bach o'r llyfr yma sy'n cynhoi trafodaethau a fi ar y grŵp iaith. Ond os ydych chi eisiau chwaneg o drafodaethau fel hyn am gyfoeth yr iaith Gymraeg, a'i chysylltiadau hefo ieithoedd eraill, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe a hefyd rhannwch y postiad. Reit, carot. Um, mae hwn, uh, mae yna drafodaeth o hwn yn The Linguistic Geography of Wales, y llyfr hynod hwnnw a goheiddwyd yn y 70au, efo mapiau hefyd. Rwan, a ni ddechrau o'r gogledd i'r de. Gair arferol ydy moron. Ond mae hwn yn digwydd hefyd yn y map, yng nghanol Morgannwg. Fyswn ni'n ama na, gogledd, na oherwydd gogleddwyr sydd wedi symud i lawr mae hwn, plant y gogleddwyr ella um, wedi symud i'r meysydd glo yn dal i arddel gair y rhieni. Wan ta, i'r ymmeirionydd y gorllewin, mae llysiau cochion yn arferol ardal Harlech y Gir y De. Ond ta, ffurf arferol y de ydy carec, a rhyw amrywiadau ar hynny. Ond mae gennym ni garage yng Nghwm Tawe, mae cy wedi troi'n gy am ryw reswm. Um, mae'n debyg bod y gair moron yn dwad yn fwy cyffredin, mae hwn yn cael ei ystyried yn air safonol ac yn fwy Cymreigaidd na ffurau fel carrec a caraint ac ati sydd yn amlwg yn dwad o'r gair Saesneg.

Ac yn y gogledd, mae torri'n gratian yn air am to snap, fel bod asgwrn wedi torri'n gratian neu ddarno bren wedi torri'n gratian. Torri fel moran, glywyd, glywyd yn llun am snap, yn Gynarfon, nodwyd y gair carot i hun. Uh, Yn Ardudwy, llysu'n cochion, llysu'n coch ydy'r unigol am llysiau cochion. Ac yn llun, maen nhw'n galw panas yn foron cochion. Mae yna lawer iawn o ffurfiau unigol. Mi gafon ni carotyn yn Blaenau Ffestiniog, crechen yn rhos a phonciau, moronan yn llun, Moran yn Eifionydd ac Arfon Moronen yn Llansilin, a Moryn sy ar lafar yn y Bala. Ond yn ardal a yn Arfon, mae Moryn yn golygu ton fawr o ddŵr, o gair môr yn amlwg. Yn Nyffryn Banw, mi gafon ni Moronyn yn Wrwaidd. Ac mae yna lawer o Gymru erbyn hyn yn gyfarwydd o sawl ffyrdd achos bod nhw wedi symud, maen nhw'n gyfarwydd o'r teledu, mae rhieni o wahanol ardaloedd neu ffrindiau, ac felly mae'r gair yn, yn newid. Rwan ta, o'r Saesneg carot, mae, mae uh, yn amlwg mae carachen ar ffurfio yma'n dwad, ond mae hwn yn dŵad o'r Ffrangeg, carotte, sydd yn ei, yn ei dro yn air Lladin, carota. A mae hwn yn dŵad o'r gair Groeg, caroton. Wel, mae'n debyg bod y gair Groeg hwn yn dŵad o greiddyn cer, ac ystyr cer ydy corn, fel corn anifail. achos bod o'n e- bod y, y llysyn yma, y llysieuyn yma yn edrych fel corn. Felly, dyn ni'n gweld y, gai, y gwreiddyn cer yma hefyd yn rhinoceros, rhinoceros, rhinoceros.

Wel mae mor, ond y gwir yw, nid yw, di moron i hun, neu moryn ag ati, ddim yn air Cymraeg. O'r, o'r Saesneg canol mae o'n dwad, um, moren, sy'n golygu gwreiddiau. Yn yr oesoedd canol, mi o'na foron o bob math o liwiau. Ond oherwydd y buddugoliaeth William of Orange yn erbyn y, y tueddiadau Catholig ym Mhrydain, mi ddaru nhw fridio a, a dewis uh, caraint oedd yn oren. Achos bod o'n cyfateb i William of Orange, a mae orange yn enw lle orange. Swnelo fo ddim byd, wel, ac o hwn, does na ddim byd ar lliw. Ac felly, mae'r lliw arferol heddiw yn deillio o'r digwyddiad gwleidyddol hwn yn rhyw fath o wlad garwch neu brotestan garwch. Uh, felly dyna ni. Ar y